Taregimt n wuccen. Zik-nni, asmi ttmeslayen yiɣersiwen, ttalsen-d yiwet n tudyant ɣef yiwen n umeksa. Qqaren-d d akken yella yiwen n yilemẓi yettidir d twacult-is d yimawlan-is. Maca, mi yezweǧ yeǧǧa axxam n baba-s, Yeffeɣ ɣer udrar, yebna i yiman-is yettidir weḥd-s. Ihi, mi zrin wagguren, yerked d twacult-is deg uxxam-is, yerza ɣer ssuq yuɣ-d taqḍaɛt n tɣeṭṭen. Zrin daɣen kra n wagguren, taqḍaɛt-nni tennerna, itteffeɣ ṣṣbeḥ, yettuɣal-d tameddit. Imi tiɣeṭṭen-nni-ines ttafent di teẓgi askerci. D učči i ḥemmlent aṭas. Zrin yiseggasen, argaz-nni yettidir kan si teqḍiɛin-is. Sya ɣer daki, ad yezzenz yiwet neɣ ad yezlu yiwet. Maca, ur yeḥṣi ara d akken yettabaɛ-it-id deffir-s yiwen n uɣersiw d amcum, yettwassen s tḥiliwin-is, d uccen. Ihi, yiwen wass yeḍfer ameksa deffir. armi yewweḍ ɣer uxxam-is, yeḥṣa anda i d-yezga uɛecciw n tɣeṭṭen. Ur yezziɣ ur yenniḍ umcum, yerza ɣer tniddwin-is, yemla-yasent adeg. Syen, deg yiḍ rzan-d ɣer uɛecciw-nni, ččan ugar n uzgen n tɣeṭṭen. Taṣebḥit mi d-yekker umeksa, yufa-d iger n ixerban i yuɣal uɛecciw-nni n tɣeṭṭen. Qqimen-as-d ala tlata yixfawen. Zrin daɣen wagguren, taqḍaɛt-nni n tɣeṭṭen tuɣal-d am zik-nni. Meɛna ur ttɛeddint ara kan akka ɣef wanzaren n wuccen. Rzan di tikkelt tis snat ɣur-sent, ččan-tent yakk alammi d-teqqim kan yiwet. Akken i tt-iwala wergaz-nni, ɣlin ifadden-is, yeffeɣ-it lḥir. Yerra ɣer tmeṭṭut-is yenna-as, Nniɣ-am, yya-d ad tt-nezlu. Meqqar d tagi ad tt-nečč, uqbel ad tt-yečč wuccen. Zlan-tt, ččan seg-s ayen ččan, syen argaz-nni yerra aglim-is ɣef tuyat-is, yerra ɣer teẓgi ileḥḥu. Akken i t-id-iwala wuccen, iɣil-it d taɣaḍt, iẓdem-d fell-as, meɛna argaz yerra-t ɣef udem. Imekken-as s udebbuz ɣer uqerru yenna-yas, Ggulleɣ ar d aksum-ik ara ččeɣ i yimensi. Meɛna aɣersiw amcum yeskuɛɛu armi i s-d-slan akk watmaten-is. Deg yiwet n ddqiqa, nneḍen-as-d akk lisitamiwin, yal yiwen ansi t-ihebber, Meɛna netta yegguma ad iserreḥ i win yellan gar ifassen-is. Yekkat akkin d wakka, wa yekkes-as-d tiṭ, wa yekkes-as-d ameẓẓuɣ-is, wa yerẓa-s seg uḍar. Meɛna di tidet ur asen-yezmir ara. Yenṭeq Umeqqran gar wuccanen-nni yenna-yas, Ma yella tefkiḍ-aneɣ-d ayen i d-yeqqimen si taɣaṭ tezliḍ iḍelli, nɛuhed-ik ur nečči tiɣeṭṭen-ik, ala tin yemmuten seg-sent. Argaz yuɣal ɣer deffir yenna-yasen, ihi nemsefham. Mi yewweḍ ɣer uxxam, yules-as-d tadyant i tmeṭṭut-is, tenna-yas, Buh fell-ak, tettamneḍ uccen, tettamneḍ d akken ad yeṭṭef deg wawal-is? Meɛna netta yewwi ayen i d-yeqqimen si taɣaṭ-nni, yefka-yasen-t ččan-t. Yenna-yas d akken fukken iɣeblan fell-as. Ihi, zrin kra n wagguren, argaz-nni yeččur-d daɣen iɣaɛciw d tiɣeṭṭen d iqelwacen. Uccanen rezzun yal ass ɣer uɛecciw-nni, neqqen kra si lmal-nni. Mi d taṣebḥit, ad arzun ɣer urgaz-nni, ad as-inin d akken ha-t-an mmutent, yewwi-d fell-as ad asent-yefk ad tent-ččen.